ma miyo message two years message tyen lok eni message me mwaka ma tin ni ma gik bene tin ni message me mwaka ni ma giko otin ca abicel me dyewor nyo odiko. kacel ki message me mwaka manyen ma cakke ni two years message ento new year message an aye adugo iye aduga wa i cabit anyen tin ni atye mere for two years message to my people Nobert Mao. Amson obua from lango, Richard to dwong en abe Lilian magi aye nyig kodi nyig kodi ma kadi ka in itye ki kuku kuku kwedgi magi aye nyig kodi ma pe otam. ni gamente keken aye omyero omargi. Magi aye nyig kodi ma omyero wan kaka bene wan aye okwong kong maro joni ma pud gamente peya omarogi. Wan aye omyero kong wakwong maro joni ki kwir. marogi ki minigi kwir. Kodi me acel ma omyero kikwong miyo itgi kwir wek oyot oyot i nino kwir kodi me acel jo mukene ni ma wan watye ka timo kampen pigi Obolli ki kwi. Cako ki joni eni ko oyotoyot. Ka ka ma miti pa gamente tye iye, wan pe kong wakur wang adiki maca dong wangwa dong oyabe litaii ka wacako waye wu gamente kare onongo oneno gin moni woko con do. An ma atye ka poyo wiwu ni wun wubipwoya lacen. Miti pa gamente ka ka ma atye iye eni omyero wan bene macalo okaka watug ki tic ki opportunity eni me coyo kodi eni i nino kwir oyuto yot. Gamente pe lubo kor dano ata. Kodi mukene tye ma dong an abedo ka wot i kampengi, kampengi, kampengi, wukelgi wumedgi i kom kodi me acel ma awaco pire-ni. Acholi wadwoko Norbert Mao i Parliament. Acholi wadwoko Norbert Mao i Parliament, kadi ka bed yam wan odar ki Mao gi calo ngo, disagreement is different from moko tam ma cung pi kakalo. Disagreement bedo i kin dano aryo keken, an wa ni Mao.

whether you disagree with him or her or not cak ki neno the potential in a person pien lok eni onongo pe lok koma kena, lok eni onongo pe lok kom en kene lok eni dong lok komwa macalo kaka ci dong wabino ka neno qualities ma latel acel acel tye kwede, capability. potentiality. Ogwed mau. Ladit Rev. Father onen, ladit Rev. Father onen, ma lubbe ki gin ma tye ka bino i anyim ma an dong angeyo, an dong aneno woko bene. Alegi ni. Ka onongo itwero weko yo ki Nobert Mao, this is my second time me wacci lok-ki pi tyen lok ma tye i cwinya. Ladit Attorney Kitara, Counsel, Counsel Attorney Kitara, Opoka Cimon, Cimon Opoka, Counsel Attorney Kitara, Ladit Rev. Father Onen, ka onongo wangu neno piny ma wangu twero neno future. Kit macalo in nyi Fadha onenni ka onongo wangi twero neno piuca ma myero obed ber i racoli onongo alegi ni wun wu witdrawing woko wuwek mao ocit an opusd mao obed an opusd wuwek Lilian Aber ociti an opusd ka onongo larre lango. wun ilango ka onongo twero weko Amson obwoa, obwoa ka twero cito an opos. Ricadt to dwong peke ka cung ento an angeyo ni Ricadt to dwong obibedo minista. Lweny ma wun jo mukene wutye ka lwenyone i kom to dwong pe pore. pien meno dano me nyig kodi me minista. Kono bibedo minista me ngo, kono minista me ngo enoni pire pe tek but oluto dero moni, ngwille dong onyutteko ni to dong obibedo minista. Ci dong lweny kin gang kin gang ma politicians mukene tye ka lweny i kom to dwong kun to dwong bene peke wa i ballot, peke ka cung instead en aye dok tye ka neno kit omyero kiye ki dano aye. Ci wuketo nyeko i kom to dwong pingo? An abilok kedwu ka cawane oromo. Ka cawane kono oromo, an abilok kedwu two years message to my people, ci wubiniang tyen lok ango muweko aloko lok-ki. Lubanga omedo wugum. Happy New Year! Apwoyo.